Hɛ, amega, ebe ŋga. Mebe mewɔ ƒoɖiƒoɖi ale mi be mava du gadzɔƒe. Mebu na mo hã. Ne mada kɔ, ege ma ne mahe no.
Hɛ, ebe ŋga. Mebe malé ge ahe no. Amega xɔ. Ebe yewɔ ŋga.
Meɖe kuku. Meɖe kuku.
Tsu, mebu mo hã. Meɖe kuku. Meɖe kuku.

Oh edze agbagba. Key wò nya ya wɔ ŋku nam. Edzɔ xo ɖi.
Edzɔ xo ha.
Hmm.
Tɔnye li. Metɔ.
Maa dze si dama na ne dua me sia. Ŋkɛ ya dɔ. Oh. Ma dzatubi wo rava. Dzatubi ƒe rava ko va do sie vo ko. Edzi ko yi mo le. Nyi tsɔ du ga xɔ le wo yi ɖe gbɔ. Ŋtsɔ ma tɔ yi ɖeka he ƒu. Wo kɔ va da ɖe kɔdzi he dɔ yɔyɔ xɔm.

Ah, eya ko ya nèɖi dawò vevie aleka? Megblẽ mafia ke ɖi kura o. Ye grandpa. Ah, oh, alea mi gbɔ fia kɔ ɖi. Azã ya meka ɖi be azã mi ebu ga ale gbegbe. Ye ta ko mi va ɖa ɖi. Alea mi wɔ ma, ɖo nyo ŋutɔ. Ƒe sia ƒe ko mi le mɔ dzi, ƒe sia ƒe ko mi le mɔ dzi. Enyo ale gbegbe. Wò ŋutɔ nya be na zã le tomea kɔ. Hmm. Godo ele be mia gbɔ. O nenemae. Hmm.
Nenemae. Ale ku ɖeviwo fu ɖem ne yewo va kpɔ grandpa yewo va kpɔ grandpa.
Eno le gɛgba me nenema ʋu no gbɔ be kɔƒa ma le ka ɖe. Wo me dzi ɖo dza me. Elɔ ɖiwo nanɔ atame ɖo no mo me gali o. Edu ya ye koe nye mia tɔ.

Dzo mo ŋutɔ dzodoƒia nɔ ga. Eyi dzro ko na ɖui hafi nakpɔ kpɔtɔa do gui. Ao ne mi le gbadzia maɖeke ne gagblẽ be ne yi mia de fia wo wo ge o aleke wo gena o mia si o. Mi gbɔ va ƒe. Mia no ŋku ɖo ma ƒe dzi ƒe sia ƒe mia gbɔ. Mia tu duia wo ga nyo wa le ya wo le fia mi sia. Azan mi ɖui vɔ kekekekeke. Grandpa de jra motoa. Ao, tso moto agblẽ ya megado ŋgɔ hã.
Aƒetɔ, maƒle tadi mava lɔ. Gaya me ne yina tadi ƒlega. Mɖe ku.
Amewo nɔ ƒe nya ƒe dzodzo le du ya me. Ye megblɔe, medze ŋu. Ne ɖe wòli fia, ye wodɔ de asi abe nyɔnuvi ene wɔwɔ.

Edu gbala vɔɖivɔɖivɔɖi nènye. Womena anyigba na wotu kɔdzi ɖe edzi negbe. Eyi negbe vɔ tsɔ nèga va yi to gblɔ na ame bubuwo be womegana anyigba na wotu kɔdzi ɖe edzi o. Edua yi metsi si dzim nèlea? Alo èdi be dɔ nayi ɖe megbe? Ẽ, wò ŋutsuwo xɔa? Mema mi va bia anyigbaa? Tɔ ɖe yɔvinyee. Ɖe midi be tɔ ɖe yɔvinyee hã nɔ wòakua? Ne wogblɔ go wobe ameha ku.

Edɔ ŋgɔgbeyidɔ ɖe sia ɖe wòawɔ le du ya me. Egbe be ye viwo hã me gbɔ gava wɔ dudɔ viwo le gbaa dzi. Menana wogbɔna va aƒem o. Nanɔ agbe eƒomevi nɔ medzi be du, edzi be du ya negbã. Kpɔ nyuiɖe, ne mígasẽ ŋkɔ o klikli le du ya me, nàkpɔ leke mígbɔna wɔ ge ɖa. Nenemae. Nàkpɔ leke mígbɔna wɔ ge ɖa.
Wòsi mamlɛa.
Aƒe.

Be dɔ dzi tso míaƒe kɔƒe me. Ŋutɔ nya be dziɖuɖu ƒe dɔm mele, mete ŋu xɔ ko. Ke ye meɖoe ɖe eh, Papa Agbleze ƒe vi mawutɔ yi ke ve egee va tro ŋkɔ be Daniel Abelsi yi ke mi katã mienya be Agbe koe nye ŋkɔ. Meɖo ɖevia ɖe gbɔ be ne nedɔe, ɖevia trɔ gbɔ ko va gblɔ nam be, Ɛɛ, meya gbɔ meɖo yi ɖoa, ebe yi mese ebe o. Enɔ. Aha. Ah, ya miɛ mɛ vegbetɔ mɛ wa? Vegbetɔ la, aɖi yi la, dani agbe gsn la, eya ke nye agbe ko va tro ŋkɔ la. Menyɛ ɖe, menyɛ ɖe. Ɔ. Yi me ko fu ne yɔɛ. Yi me be, ah, leke wo jɔɛ meɖo ɖevia ɖe gbɔ, ɖevi ya tso miotɔ miaƒe kɔƒe me. Ne ne dɔ ɖevia o, evɔ ne kpɔ ɖevia ɖe nye aƒe nɔ, na nya be ɖevia hiã ne dɔ. Ɔ. Eƒe nuwo me blanui nam. ko meyɔe le fu ŋdi, ale be nye kpli míehi ale gbegbe, ebe ya nyemedi be yeaxo ʋegbe vi aɖeke ɖe dɔ me o. Nye aƒenɔ, mehi kpli ale gbegbe. Yi ke fia be kɔ mia si kɔ le wode du fia. Anya ka tae nye ma?
Mío ŋutɔwo míeve edu me be míawɔ dɔ ayi aƒea.

Mazɔ kpe ɖi. Ye ko míaƒe dɔmegã koe va do. Va do kɔa eƒe nyagɔme katã koe nye be míaƒe dɔwɔƒe ƒe tatɔe ne tanɔƒea ne le Yevodea. Wodzidzim be yeava ɖo Yuda gbɔ va va ɖo dɔ aɖe ɖe míaƒe Ghana fia. Si ke be edɔyɔyɔ akɔ va Ghana. Mía miwo ne le dɔwɔƒea edze be mía gome kpɔ ge le numa me.
Tsale.

Wodɔ ame ɖo ɖe mí ŋdia? Susu ka ta woyɔ mí ɖo hã?
Very good. Esegba. Ŋdɔ. Esegba tsa mí. Ɛɛ, ɖo xlɔ esegba de ƒuƒoƒa gbɔ. Mm. Aha de dua gbɔ. Be ŋtsɔ ŋu he ke tsɔ. Ye nɔvinya va tu aƒa me. Be yevia le dua me, dugã me, eva bu ta alo etro megbe, ke yeva be yeava na manya ale be ne mía ayo edua. Kpɔ be ɖe ŋka woawɔ na mí hã. Magblɔ be afɔ ma dzie míele ye míeyɔ wo ta woawoe gazɔ loo.

Ɛɛ, yɔ me tɔ agbesa ŋtɔ le afia. Ke aɖe aleke ŋu atsɔ dzɔ dzi ne mi nu. Mekɔ nu ɔ ku kɔkɔ mi se kpla. Mi si.
Chami. Chami tɔ. Se.
Edu awɔ ma. Be vinye nyɔnuvia eyi wòle gbaa dzia? Ele tsɛtsi me ale be alebe tsɛtsitɔwoa, woyina ɖe convention ale be convention. convention ya yi ye ma ye afɔkua le dzɔm le mɔ dzi ʋuame ʋuame lɔ la ɖeke mekpɔtɔ o.
amewo nɔ lɛ.
togotɔwo le mɛ. Nigeria tɔwo le me. Ghana dzogbedzi tɔwo wole me. Wobe sɔ sɔfɔ ŋutsu ŋutsu ɖe. Sɔfɔ ŋutsu le me. Yɛ atsi me.

Ɛɛ, ke fifia ɖe, ɖeko nàɖe abia amegã agblezelã mí be, Nu ka wòbe dua newɔ na ye fia hã le nya yawo mea? Gbleza duawo le to dzi ʋuʋu ne woase. Ame aɖewo yiyim wolo mɔshua va nɔ anyi ɖe afia.
Tsa mí ba. be meɖe kuku woaxɔ vinyea ne woaɖii nam.
Alo, ɖoɖo dzi vɔ ya. Esia.
Mi ke gbea. Jami, míese gbea ɖeko wo ŋkula ŋutɔ be agblezetetɔ le mía kuma fia avi fam. Nyemenya be fana avi o. Tia.
Fi yo via ɖo yi.
Jami. Jami tɔ. Hmm. Si nɔ de gbɔ be ɖe ɖogbɔgbɔ be mi xɔ yi vi kukua ne mía ɖi na ya. Mamiawo nya kanga wa. Mamiawo nya kanga etɔ be ɖe ne ɖevia ku gbedzia ya kpe va ƒe miwo mia aɖu o hã. Kɔmiti o. Egba ɖo mia gbɔ gblɔ ɖe be mi ƒo ɖevia ne mia ɖi na elo. Ali o le mia gbɔ. Mia ɖi mia gbɔ. Ah ah makweni. Katsami. Tamigba, Ãa, ame tsitsia ƒe nyaa gblɔm wòle aɖe. Enya, ewɔ nublanui. Ne wobe ne woatsi dɔ kɔa, melɔ̃na o. Vɔ eƒe nuƒoa mea, egblɔ bena, Ame yiwo katã wokua, wotso du vovovovo me. Ke mía zuglo kɔƒetɔ me tɔ ya le du ya mea, ele be míwuna ame. Ete vevie wogakpɔ nu. Ke míawoe gava wu ame mɔ hã. Eta míle fi ma asi wòaɖo ame tsi agbleeze gbɔ be aba be meka ye o. Gake ne wòdzɔ ko womene wokɔ aba vɛ. Medi be mabie be ɖe menye via nyɔnuvitɔ ya ke le aƒea afia wòbe nedzo le fiya kokoko ne wòaɖo gbe ne wòayi gbedzi ne ye ya kukum fia o hã? Bie nam.

nke dzɔ
ebe ye
nyɔnyɔ ni wa ne ma ele mi ame jami jami tɔ logɔ gblɔ na mi fia be evi ŋutsuvi tɔ be haha ah mía zuglo kɔƒe tɔ hã mía xaxa le gbegbe vovo mele mía ŋu ta ɖe. Eƒua mi mete ŋu awɔ o. Nenye be ya evia xaxa le gɛ. Míawo hã míxaxa fi ya ta ɖi. Eh, Jam eh, kɔmitewo ago ele mia gbɔ. Vɔvɔ meli o. Ya ele bɔbɔe. Mm. Nyateƒe. Jami ala kuma. Sinon ɔɖɔ me tsia. Agbleze gbɔ be ɖi. Efu mele nu yɛ nyɔgo. Enyo pe. Akere. Eka mea yóò dze agbɔn wole na. Tututu. Kpɔkplɔ ku gbe ɖe. Yafiɔ nye eƒe dzidzi me. Li ni ke.
Kpie kɔ. Matsi nye kpie ko. Mi ma ga nɔ nyi fɔ kɔ hã. Ese yi ke ne le zuglo kɔƒe ya ŋu. Nye zana. Noro dɔme wui. Obo no dzoga na gbe kɔ. Ese ya ne le gbara ma. Na makɔe afie, ne lɔ̃ ɖe edzia, fafa ɖe mía ɖi nɛ loo. Ebe lɔ̃ ɖe dzi, fɔfɔ meli o. Gatsɔe ne gbe hafi efia nadogo ɖe kɔ. Efia ŋutsuvi adze mɔ ɖo mía ɖo mía fia.

Bi fi se vo taru dzi ye kwa ye bi moa e bi ajata bi ne wo ma wo kɔ wa e be tsu e fi ake si ake si e gae o e kwa bi e e nye yi ze kura mi si mi du vo taru dzi wa ne be si kɔ aflawo

Ae! Woanya ɖie kura! Uklo mi efe ena wa be kankra ha wa dzi nkra bɔso. Ae ze nkra ye uklo. Kɔ uklo mi kakra wa. Efa ɔ, efa ɔ. Efa ɔ wa ka mi ka. Woe zɔ va Adamu TV. Ke nuɖekae ke mídi tso gbɔwò toku ɖeɖe me nye be subscribe ne míaƒe channel Adamu TV kple susu be míaƒe film yeye ko game va ge le megbea ɖeke nagato ŋutiwò. agbe. Ɖo ŋku edzi na subscribe ele vevie.